Ā, kia ora mai rā, he rā anō, he kaikōrero anō, engari ko taua hui rā anō kei taku taha. E kite ana koutou i te tangata kāore take o te whakahua i te ingoa, ko te mata anō e whakamōhiotia ake ko wai. Ko Tamaiti e mihi atu ana ki a koe. Ā, mōreana, mōreana, ā.
Ka aroha rā ki te kīngi, nē? Ka aroha rā. Nō reira anō, e mōhio ana tātou e kore e taea e tātou tēnei mea o te mate i te karo. Ā, hoi noa ka aroha ake anō ki te whānau, ki a au tonu, ki a Tainui, ki a Waikato i tēnei mate o te Kīngi. Ā, hoi anō he huarahi anō pea hei whakaaro i tērā kāhu pēhea te āhuatanga o te, me kī rā ko wai tērā. ā, e whakakī nei i tōna tūranga. Nō reira, hei whaiwhai ake i tērā kōrero. Āe, āe. Ki ō whakaaro mā wai, ko wai te, ko wai e kōrerohia ake nei?
Ā, ka tika tonu mā te motu anō rā hei kōrero. Ko koe te motu, nō reira he pēhea nei ngā whakaaro o Tamihi? Ā, hoi anō, kei, kei te haere nā kōrero, nē, kei te haere nā kōrero, kei te rere nā kōrero, e roro ana ōku nā tari nā, Ā, heoi anō, tērā pea i te āhuatanga o ngā whakanekeneke o te ao o nāianei, ki ngā pēhitanga, ngā whakawhiutanga, koia tērā e kaha ana ki te, ā, ki te kōkiri i ngā kaupapa o te motu. Ā, ko Tūheitia tērā. Ā, koirā anō te, i tū mārō ai e ki tērā whakaaro, kātahi anō ka aro noa au ki ōna whakaaro, ā, Ā, i roto i te wā poto, ka tahi noa au ka aro nei i tōna reo. Aurua, ka aroha noa au. Wainō, waiho rā noa mā te motu hai kōrero. Ū, e rongo ana au me te pai o tēnā karo, engari e rongo ana au i te wairua o tērā kōrero. E kara, e Tame, i mōhio rānei koe ki te Kīngi? He wā noa rānei i noho tahi kourua ki te kōrero, ki te wetewete i ngā kaupapa o te wā, i ngā take o te wā? Karekau noa hoki, kāre noa, e Tūtaki ai e māua i nā huarahi hīkoihia i te, i te, i te wā whakamutuna i, i ahau ia hei tere ki a Tūngi i nā marama e mahua ake nei rā. Ā, he uinu i te whai haere tonu te taha i a au, kai noho ā māua kōrero ki a māu. Āe.
Pātai whakamutunga e Karaehe Tame, Kua tae mai koe, kua tae mai te tini tangata, te tino kua tae kē mai wētahi? nē, me te, me te iwi nui e haere mai ana, e haere Ae, mai ae. ana. E, ki ō whakaaro, he aha tēnei tohu, te ao Māori tēnei hui tahi nei ki te tuku i te aroha ki a Kīngi Tuheitia, he aha te tohu ki ō whakaaro? E, tēnei te tohu e, e, e, e, e, e kaha ana te, tērā, te nākau o te, o te, o ngā iwi o te motu. ā, i te aro nui mai ki tēnei āhuatanga o te tū o Ngāi Tāu e te Māori, ā, kia whai raro i te maru o te Kīngitanga, ā, hoi anō, he uri au ki tērā, ki a Wiremu Tāmihana Te Tarapīpī, ā, ko ia te tangata i whakaaro ai ki tēnei, koinei pea te huarahi hai whai mā tātou. He pai tonu tēnei, tēnei, tēnei take hai kōrero anō mā te motu. Me taku mōhiohio, tērā tūhoe te haere mai i te rā apōpō me tētahi wehenga o tūhoe te haere mai i te tūrei engari kua tae mai koe i tēnei rā, nā te ahi pērā ai. Āe, kai konā au e hoa, mōhio koe i a au, kai konā au te taha i toku, i toku waka uri mai, mai Maketiu ki Tongariro. Ko hau anō tēnei nā te whakaue. Āe, āe, haere mai nei konei nā, a hoe anō. Kua huri noa taku tūhuga i tana māra, mā rātou anō a hīkoi mai, ko hau anō tērā, ā, āpōpō tērā, ā, hue anō i te tika nei, ā, ka tū mai, ka haramai au ki taku taha Tainui, nā, hue ana nā wāku nā hui i roto i a Tāmaki Makaurau, ā, ka, ka, ka, ka whakaaro me whai mai au i, ā, i taku ārawa tana, anei au e tū nei tēnei rā. E tū nei tēnei rā me te mihi atu mōu, i whai wāhi mai ki te tū mai koi au, ināianei tēnei ka mihi atu ki a koe. Ā, mōreana. Mōrena, Tēnā koe. Ko Tamaiti tērā, me ōna whakaaro e pā ana ki tēnei hui nui o te motu.